Shona mi dia mabo bon bini na un otro seshon ariba mi pagina di Facebook esta contento nos ta cu e bunita reaccionnan cu nos ta recibiendo ami ta wak e viewsnan e viewsnan ta subi Mas cerca nos yega di eleccion, mas e views nan ta subi, anto mi gusta esey ta nifica cu bo ta buscando informacion. Manera semper nos ta bisa, nos ke pa bo ta bon informa. Un pueblo cu ta bon informa semper lo tuma un decision balansa y consecuentemente e mihor decision pa e mes, i pa pais. Korekto? Nos no ta bai duna hopi na introdukshon, bo sa e señora ku mi tin sintá na e mes aki nan? Mi ta masha kontentu mes di por tine huntu ku mi e ta dos bia promé minister di Antias, bon, Kòrsou, mi ta bisa Kòrsou, pero temporada di Antia Hulandes el a okupá diferente kartera. Minister di Tráfiko, Minister di Transporte, Minister di Salubridat, Minister di Hustisia, Minister, Minister, Minister, Minister, tantu, tantu Señora Susie Camelia Römer Suzan mi tin huntu cu mi. Lider polítiko, mi, mi por bisa ku e lider polítiko di pen i number dos riba lista kombiná man pen. E ta Sí, bai e ta- asi e ta ne, señora korekto, e Susi? ta E ta korekto, korekto? sí. Sí, bon bini huntu ku nos. Danki. Nos ta kontentu ku señora Susi a tuma eh, tempu den e schedule druk pa join nos. Em, na dos mil diesshete señora a bandoná e. Alineashon di PNP mesora a lanta pen. Maya hopi great wak ami tin semper den mi pa empuha nos damanan no. Poco dia mi ta den un seshon anto mi ta hasi menshon di diferente damanan den politico. E aña kinan nos tin dies lista polítiko, dos di nan ta liderá pa un dama, pero nos tin únikamente komparatif sinkuenta i shete dama den kontienda kompará ku sigun mi shen i sinkuenta hende hòmber. Mi ke. Kuminsá na kiko a inspirá bo knòkt pasobra e señora tin vasto eksperiencia ya kaba, pero e chispa kiko tabata e doorbraak pa señora bisa mi ta bai sirbi e pais aki? Bon, m'a lanta den un kas polítiko. Mi mama tabata riba lista na diesnuebe sinkuenta i tres. Mi tata tambe tabata lider di bario, ke men a lanta den e ambiente politico. Ke men ora ku mi a keda aserká pa Partido Nacional di Pueblo, mi tabata abogado. Pa mi tuma e funshon di Minister di Hustisia, pa mi e paso tabata masha chikitu pasobra ta di defensor di klientenan individual na defensor di e kliente grandi ku ta nos pueblo. Korekto. Awor, señora tin awor aki na mi mag bisa, sesenta i seis aña. Señora kabia hasi aña sigur mi tog? Si, si, kuater januari mi a hasi seis seis. Seis seis, tende ya. Ke men eigenlijk, señor ta kobrando pensioen tambe? Pensioen behes i pensioen gewoon tambe, si. Tambe, tambe. Januari ta Capricornio. Korekto. Bo sa un di e, e. E como ta bisa característicanan di Capricornio cu nan ta masha masha determiná. Señora ta considerá señora un hende determiná? Sí, mi ta Bon, for si mi mira chikitu así. un hende determiná, mi ta perseverá. Sí. Ehm, semper mi a compará mi mes cu un popchi ruso cu bo a purba tumbe abou, e ta Aha. lanta bek. Ehm, sí, mi ta kere bo por bisa cu mi ta hopi determiná. Práktiko? Mi ta un hende práktiko, mi ta gusta teoria, mi ta gusta lesa, mi ta gusta wak dokumental, informá mi mes bon, pero mi ta gusta tradusíe direktamente den kiko ta e pasonan konkreto ku bo por hasi. Tambe ta un eigenschap, sigur. Anto un otro tambe ta ta e abilidat, nan ta bisa multitasking, pero eigentlik ta e abilidat di pensa hopi kos pareo, ke men mi ta bezig un kos akinan pero ya mi mente ta riba un otro kos. E ta sosodé? Sí, bo, mi por bisa sientífikamente, pero ta asina sí ku mi ta hasi diferente kos pareu. Anto eigenlijk mi ta konsentrá riba e kos ku mi ta bezig kuné, kita fe dje, konsentrá riba un otro, bai bèk. Ke men esei semper mi a hasi. Mi ta lantá den un kas ku hopi ruman, ruman hòmbernan ta hasi bochincha, toka kitarra. Mi ta konsentrá mi studia, gewon. Ke men ami por sinta meimei di un públiko grandi, Konsentrá riba e kos ku mi ke hasi. Fantastis. Bon, nos ta den hende den politika, anto manera ku nos hendenan ku ta sigui nos sa, nos ta kombersá ku e politikonan pero tambe ku diferente stakeholders. Mi sa si bo mira, por ehèmpel, e seshon ku nos tabata tin ku señora Marbella Filipa. Bo sa, interesante ke men, nan tur ei, anto ainda falta pa bin, nos ta na kaminda pa elekshon, ke men mas serka nos yega, Mas e seshonnan informativo entrevistanan ta bai ta intensifikando. Señora Elis ta kumbiná man pena kai manera sorpresa pa tur hende. Mi tin ku kuminsá einan dikon pasobra m'a puntra Gisèle den e entrevista ku mi tabata tin kuné un di e karakter eigenschapennan, un di e karakterístikanan ku mas e ta gusta di señora Susi i tabata netamente determinashon. Dus mi ke puntra señora Susi. Kiko ta e karakterístika ku mas señora ta gusta di Gisèl ku tabata determinante pa bisa, Ey, bo sa, mi ta bai sostené e dama aki? Wak, Gisèl ta metu hende hopi determiná, pero e kos ku mas mi ta gusta di dje ta e sentido di kèring, di kuido ku e tin. Mi sa bis'é mas bia bo mester laga e ko'i sali, pasobra hopi hende no sa, pero Gisèl ta un hende ku, por ehemplo, Tur aña si niun hende sa, silenciosamente ta yuda masha hopi hende, por ehemplo, cu paketenan di cuminda fin di aña, pero continuamente hinter aña semper e ta yuda hende. E ta un hende masha social. E ta, por ehemplo, den cuido di hende grandi. El a bira su prome profesion bo por bisa ta enfermera. Anto, mi ta bisa e un ta por nada bo a scoge, bo a scoge pasobra. E aigelijk bo kurason ta pa kuido, anto ta p'esei e por ta un bon polítiko, un bon mandatario, un bon promé riba nos lista pa e kèring, e kuido ke ke duna nos pueblo. Pasobra e aigelijk t'un yamada esei ta, no? E t'un yamada. E t'un yamada i mi ta kere ku e aspekto ei di dje segun tempu bai lo sali mas i mas pasobra sinseramente e ta kèr pa e pueblo aki. Korekto. Señora Susie tabata tin e miedo di a overshadow Giselle? No, paso nos cada un di nos ta lento. Ami semper a kere den team, den tur loke cu mi a haci, cu ta hunto bo ta logra. Un hende, menenan ta bisa si bo ke bay Lie Bijbel so, pero ku bo ke bai sigur bai den un tim. Ami semper kere den tim. E tin su partinan hopi fuerte i mi ta haña ku nos ta komplementá otro hopi bon. Hopi bon, fantástiko. Papiando di e mesun kuido ei, señora, nos ta nos ta bin bèk na un tópiko tòg hopi interesante. Aki ratu mi ke pa señora Suzy elaborá mas riba dje. Ban papia di tereno awor akinan. Esei tambe ta interesante pasobra Kon e situashon ei ta awor akinan i kiko bosnan ta bai hasi pa mehor'é, señora Susie? Wak, eigenlik tereno ta di bibienda nos ta papia. Hende ke tereno pa e traha kas. Bo tin hende ku ke hür kas, bo tin hende ku ke traha kas. Tin tereno. cu por keda reparti pa hendenan cu ke traha cas. Dicon Gobierno ta wanta asina tantu? E ta bisa cada be ke no tin cen pa inverti den e infrastructura. Ami ta kere cu e impasse ey bo por kibre. Pasobra tin tambe terenonan caminda si tin infrastructura caba cu ta gewoon saca Gobierno mester saca nan. Di dos, Den hopi bario bo tin kasnan pa rabashi, skolnan pa rabashi ku tambe por keda konvertí den bibienda. Awo esei ami ami ora malesé riba bo snan programa di kampaña mi di obrita basha mi sha basha skolnan abou pasobra no e skol ta traha ku un sierto struktura. Sí, bo tin skol pa ra pòrnada, tin di nan kisas bo tin ku basha abou pero tin di nan ku ku un Manera basta simpel ma komprondé di arkitektonan ku bo por konvertí nan den apartments pa hende biba, kasanan pa hende grandi. Ke men e gran mayoria ta gewoon un konvershon i no un distrukshon di e kapital ku ta pará einan. Sí. Pa loke ta e tereno, e bibienda, kiko ta Kiko ta eigenlik ta krea e espasio pa mehorashon? Señor a ta penso ku awor aki nan eigenlik no ta hasiendo totalmente uso di tur lokual ku tin kaba. Falta hopi kas, esei mi ta sigur. Segun mi, mi a tende un kos kuenta di shete mil kas, falta shete mil kas, un kos asina. Ki señor a por konta mi di esaki? Ke men ademas di e konvershon ei, pero Kas mes, e FKP, kon nos ta ki parti ei, e e kas mas pagabel pa e siudadano, pa e pa e empresario hoben, pa e studiante ku ta biniendo for di afó, ku ta asina duru pa bo pa bo ei, bo ta yega for di Hulanda por ehèmpel, ya, bo tin bo fiansa pa paga ku ta kasi mes haltu ku bo hipoteek, bo ke un start-up. Living, pa despues bo bai bo propio tereno con señora ta pensa di haci esaki? Bon bo a duna e problemanan cu t'ey. Juist. Ta asina cu e casnan paraba ashi, tambe ta cuenta e seis mil shete mil cas, Juist. Kibe nos tin un plan caminda bo por yega na desapropiacion mas liye cu awor aki y gobierno ora y por saca e casnan pa bibienda social Of hende por cumpra nan. Seng nan ey ritin cu bay riba buki di banco pasobra hopi cas ta gewoon bandona nan ta. E famianan no ta worry mes cu e casnan. Pero e famianan cu si ta worry nos a bisa mester bin uno mas notario pa nan por cabe atende e cas anto cu nan por eigenlijk haci nan reparticion Komo esnan ku a heredá e kas mas lihé, esei lo krea mas tantu bibienda liber i bo ta òpgreit un bario di bia pasobra e bario no ta pará bashí mas na momentu ku bo hasi esei. Esei ta un problema grandi den nos barionan, kasnan, edifisionan pará bashí ku por keda konvertí na bibiendanan mixto, hende grandi, starters, studiante, ku bo ta lanta e barionan bèk. Ke men, eigenlik nos mester kambia nos manera di pensa. FKP tambe, nos tin un FKP, e no ta funshoná na satisfashon, anto nos tin ku hèndl'e. Un dje maneranan di hèndl'e. Ta bini dilanti den un conferencia cu nos a tene di bario tambe ta, cu eigenlijk bo mester tin diferente cooperativa di cas. Ke men no laga e deman di FKP so, pero bini cu mas, sea cu nan ta concentra den area, por ehemplo, start-ups of area di hende grandi, pero pa tin mas competencia. Pasobra nos tur ta mira cu, francamente bisa, ultimo Binti aña FKP no ta funshoná ku e ta produsí sufisiente kas sosial. Ke men, esei tambe ta un djekos nan ku mester kambia, hor un kambio di maneho drástiko pa bo por sòru pa tin mas kas na Kòrsou. Kisas te asta public-private partnership. Korekto, esei tambe ta un dje posibilidatnan speshalmente pa Midden-Zand i bo por hasi loke nan ta hasi na Hulanda ora ku ta tereno di gobièrnu ku bo ta eksigí ku nan ta traha tambe un kantidat di kas sosial anto kon bo ta mix nan ke men no traha un bario di hende cu mester cas social so un bario di hende grandi so un bario di student so no traha e barionan mixto ta un dje principio nan moderno cu antes nos tabata biba asina por ejemplo den otro banda bo ta den un cas grandi banda dje un cas simpel y entonces bisiñanan tabata biba bon cu otro. Korekto. Sí, interesante. Ma gusta tambe e idea ku señor hasi menshon di dje di e skol, e konvershon. Mi ta haña ku e skolnan por bira kas di hende grandi juist. Tambe, i hóben tambe. Sí, òf òf hóben, sí. Pero kas di hende grandi, segun mi, realistikamente mirá, mi ta mi ta mir'é mas tantu. Pero bèrdat, nan por bira apartments. Dikon mi ta bisa kas pa hende grandi? Pasobra Señora, pabiando di maneho di di of maneho pa nos hende grandinan, nos a cabi papia ora ta basa señora di cume señora ta cobrando pensioen caba que men. Den e caso aki señora por ta frecuenta e adultonan di tercer edad, anto hopi biaha señora sa mira hay un duele di nan, vooral esnan cu ta den casnan di cuido Cu realmente ta casnan cu ke cuida nan pero cu no ta cuida nan. Adecua. Señora ta comprende unda mi ta anto e hori mi ta eynan un mi tin na e vergunning di e cas di cuido nos ta mira nan den corant unda Ruvette ta papiando nan sta mira casnan di cuido cu ta wordo cera casnan di cuido cu tin maltrato di hende grandi anto ta pesey mi ta haya e conversion por ehempel ey Traha e casnan nechi pa nan. Pasobra ta nos tur tin cu bira grandi, señora. Si no, mi ta djacuerdo cu bo. Años pasa caba m'a yega e papia cu APC. Ya. Caminda m'a bisa nan, Tende, bo sa mester cuminsa desaroya casnan pende grandi. Nos ta hasta na tin un nomber ta yama levensbestendige Woning an kiko esei ta ku fe ora un hende hasi sinkuenta sinkuenta i sinku aña ku e ta bon bon e por bai biba den un kas ku ta di tal forma traha ku segun e bira grandi e portanan ta hanchu kaba bo por subi e òf baha e kushina e Tin spasio pa un kama hospitalario. Kibè e kas ta krese ku e nesesidat di e hende. Anto esei ta un konsepto ku nos por apliká na Kòrsou tambe. Kibè mi ta djakuerdo ku kas di hende grandi, nan mester ta gewoon muchu mas mihó traha. Awor aki bo no tin ègt un un tiki bo tin laga nos bisa bibienda asistí na Habai por ehemplo, Alverna etsetera pero bo no tin ègt E kasnan ku ene ta keda biba den su mes ambiente den sufisiente kantidat. Korekto. Por ehèmpel na Hulanda e omasnan, e opasnan, nan ta biba riba nan mes sèlfstandig te ora nan mester di un hende pa yuda nan. Anto e hende ei ta around the corner. Ke mester si awe, por ehèmpel, mi ke drumi wak televishon, Oma ke sinta wak televishon henter dia, su nietanan ta bin sika dje, Mi no tin mester di e verpleegster òf verpleeger, pero a tin un bèl sina e kas. Ku e momentu ku mi mester di bo, bo t'ei. Ta e, ta e bibienda ku asistensia, nan mi pone así nei. Sí. Aki nan nos tin algun inisiativa privá, ku, pero e ta muchu karu pa mayoria hende. Mi ta hopi kontentu ku e t'ei, pa no komprondé mi robes, Ta hopi contentu cu te tin algun iniciativa tambe di e bibienda bou guia, bou geleid wonen, pero eigenlijk e mester bira un cos masal. Anto, en berdad, por ehemplo, e structura di school nan ta duna bo chance pasobra mei mei cu te speelplaats pa bo traha un loga overdek hopi lui, kendenan por topa otro. Un gym chikito pa nan move. Correcto. Dokter ta bishita tal dia of un verpleegkundige. Di manera ku e kuido físiko, mental tambe ta masha importante, e mester tei. Anto den nos komunidat ta hasi hopi falta dje esei i manera bo a bisa na Hulanda nan ta obligá manera un APC, si e ta traha kas e mester traha bibienda pende grandi òf bibienda sosial tambe. Enton mi ta kere na Kòrsou tin kos bon, ta kos pa bo imitá. Anto e maneho aki mi ta kere ku ta un hopi bon maneho pa nos tresé na Kòrsou tambe. I den e kas n'ei un telefòn pa grandi. Sí, e Tòg? sei, e sei. E telefòn pa grandi ta un di señora su punto di lansa nan. Sí, ta un di nos puntonan di lansa, telefòn pa grandi ke por yama pa tur sorto di nesesidat. Nos punto ta tambe ku den barionan Kaminda bo ta pone asistencia, por ehemplo, e verpleegkundige ta bishita e bario, pero tambe e telefon pa hende grandi, pero tambe digitalisacion, por ehemplo. E hopi hende grandi no por deal cune. Nan mester yena un papel, nan mester haci un peticion, nan mester por yega un caminda cu tin un hende cu ta domina e Aspekto digital ku ta yuda nan pa nan por bini kla. Pasobra e sosiedat kada bes ta bira mas digitalisá, pero hopi hende grandi no ta, laga nos bisa, por ta ábil ku e sistemanan ei. Si, tin, tin algun aspekto den, den polítika ku ta hopi yega na mi. Enseñansa ta un di nan i hende grandi ta un di nan. Mi ta kere pasobra di mes Bo tin bo mai tambe, ya. Mi mi mi mi abuela recientemente a drenta cas di cuido, bo ta mira e cosnan hopi di cerca, ke men segun bo edad ta avansa y bo ta bay ta experienciando cosnan di bida bo ta mira kico realmente ta toca bo. Por ehempel un di e preocupacionnan di mi E kumitin ta nèt lokual ku nos a kaba di papia di dje e assisted living pasobra tin hende grandi ku tin yu. Ami mes no tin yu, por ehèmpel. Pero ora mi tin setenta aña di edat, bo no ke sinti bo bo so. Bo ke ta den un fasilidat, mi mes e tin verpleger òf verpleegster kontinuamente bani mi, pero mi ke tin un telefon pa mi por yama mi dòkter, Mester tin un gym den e facilidad pa mi bay maske ta core bicycle tur meinta, señora ta comprende? Dus mi ta haya e maneho of e plan cu señora tin mi ta haya great. Si, pa awor ta esey ta e e pensamentu tambe tras di e casnan, laga nos bisa levensbestendige woningen cu ta casnan. ku bo ta drenta na un edat relativamente hoben, kaminda bo mester selektá for dje kas mas grandi ku bo ta biba den dje, ki mi ta bai kuné, ki mi ta duna hende, ki mi ta bende. Anteori bo ta krea bo ambiente tanten ku bo ta shen por shento bon. Pero e fasilidatnan ta ei, anto e fasilidatnan ta krese ku bo segun bo nesesidat. Pasobra. Tin hende di ochenta aña ku ni mester niun ayudo. Tin otro hende fe sesenta aña nan mester hopi ayudo. Nan ta rabia ku José por yuda nan mes, señora. Tambe tin. Mi mes por. Tambe tin. Ke men bo ta mira ku e fasilidat mester ta fleksibel. Segun e hende su nesesidat. I mi a tuma riba mi I esei man pensá tambe, despues ku un polítiko mas hóben a pensa ku e tin ku bisa mi bai kas bai sosegá, bai piki kòp despues fiesta. Kiko ei, señora? Bo a komprendé mi di, bon, si nos ta pensa asina riba hende di tersera edat ku nos kier sa ku an bai hasi sesenta i sinku, bai kas, bai sinta te dia bo muri, nos, nos. No ta komprondiendo bida, anto hopi hende riba sesenta i sinku aña, riba setenta aña, ochenta aña tin hopi di ofresé. I mi ta bisa señora di eksperiencia, mi mes tin un señora di sesenta i shete aña ta yuda mi ku diferente pila pila kos pasobra e ta bisa ainda mi tin hopi di ofresé, anto manera e señor ei Tin hopi mas. Anto nos ta descarta nan pero nan por ta bon recepcionista. Tin di nan cu a sigui educa nan mes, digitalisa nan por manda email, nan por haci tanto cos señora. Mira, si bo cu e presidentenan dje paisnan mas grandi den mundo, no? Manera Trump of bo cu e Putin, mi ta bay pa nan politica pasobra mi ta dje acuerdo cu nan prolitica. Bo ta cu e presidente di China, Presidente Lula. Um, sí, pero ta juicio así como presidente bo por tin 72 años meneer Trump, sí no? Ya tin 78, ta, 78 pero da su edad ta su problema, su política ta su, ta su problema. ta verdad. Su, su sí, pensamento sí. ta su problema, pero sí. e ta bai me pa mostra con hopi líder den mundo Aha. tin edad nan Hopi avansá, práktikamente ochenta. Awor, ami no bisa ku bo mester sigui te ochenta, pero mi ta bisa bon por imaginá bo si ku bo ta bisa un hende di sesenta i sinku aña den víspera ku bo ta bo a traha riba un programa pa subi edat di penshun te seis shete, pero bo ta haña ku esun di seis sinku mester bai sinta na kas òf piki kòp despues fiesta. Anto e kos e pone ku amo a bisa partidonan ku den kada kos ku nos hasi mi ta bai kuminsá wak explicitamente e posicion di hende di tercera edad ke men ora nos ta papia riba bario ok un di hende grandi ta cana un ta tin tienda pa hende grandi un ta tin doctor pa hende grandi un ta tin un parke di recreo pa hende grandi y men señora mi motiva kiko el a motiva mi e por ta el a kere kula el a descurasha mi pero eigenlijk el a motiva mi pasobra. Nunka m'a para asina ketu na mi edat, paso semper mi ta un hende ku ta move masha hopi. Mi ta yuda yen fundashon, mi ta hasi masha hopi kos. Hopi hende hoben mes no ta hasi e kantidat di kos. Anto e ora mi di, a ok, ta asina bo ta pensa riba hende grandi, ora i bat na mi, eigenlijk un motivashon nobo i fuerte. ku a pashoná mi ku mi ta ban paga tinu riba e posishon di hende grandi. I pa drecha e posishon di hende grandi den nos komunidat. Esei ta inkluí indeksá AOV. Nos a bisa nos tin ku subi e penshunnan, e indeksashon so, segun e ekonomia ku nos ta bisa mester bai bèk n'e, mester subi e penshun mes Tambe, pasobra e no ta yega. Anto esei bo tin ku hasi paulatinamente. E hendenan ku ta bisa primintí ku nan ta yega hasié, ami por bisa e pueblo fecha bo tur engaño e kos ei. Bo tin ku hasié den paso, pero bo mester hasié. Bo ta mira ku tur e otro paisnan den Reino tambe a hasié. Anto e hende grandi nos mester. Krea kosnan p'e ta aktivo. Ke men, un ta bai pa, natural, bus mester ta mas barato, pero e fasilidat pa bo por kana, pa bo por sta salú, esei ta nan promé lugá. Ke men, kuido di salú, hopi bia nos ta papia di dje, manera ta esun hospitalidario so den CMC. CMC, eigenlik, te último ku bo ta yega. No, CMC, bo ta lat. Juist. Anto. Ku bo wak bon, e enkargo na gobièrnu segun nos konstitushon ta pa stimulá salú. Ke men no pa bo kuida hende malu, pa bo stimulá salú. Anto ora bo kuminsá asina, ku bo ta stimulá salú, ku bo ta wak pa e bienestar, e wèlnès di e hende, e kaminda ku hende grandi ta biba e mester tin fasilidat pa e move. Den un parke manera na Bogotá nan aki tur nos ta mir'é, bo por tin un kaminda ku sombra, un parke ku. Un par di mashin prende move bo tin un par di lugá sinta pa e hunga dominó kombersá ku otro hende i e ta keda bèi. E diferensia entre Bogotá i Kòrsou ta e klima. Si, ta p'esei mi a bisa ku bo tin ku pone dak riba dje. Si, mester tin schaduw. E mester, bo tin ku planta wak. Planta. Nos barionan, nos ta kanando hopi bario, nos barionan falta hopi mata. Un di e kosnan pa bo bringa kambio di klima kuné. ta planta. Correcto. Kemien e barionan di nos ta mester wòrdu renová ku e prinsipionan nobo aki. Kemien bo tin ku planta mas den un bario, bo tin ku usa energia solar mas den bario, e konstrukshon di nos kasnan ku e daknan tin ku, diskulpa, pasa over pa e murayanan keda mas friu. Tur ta e kosnan ku nos tin ku ban apliká pa asina nos hasi mihó uso di energia, pero e punto mas importante ta pa e hende por biba den un ambiente mas agradabel. Papia no di bario, nos ta bin bek un rato pa sama touch base riba e, laga nos yama e centro médico òf un centro di salú, Con realistico esaki ta, señora? Super realistico. Cu si bo papia cu management di CMC nan nos splica bo cu fe dia nos a cuminsa cu CMC ora bon ta Covid a dal nos net nos a habri anto dis aña mester a baba so Renox a bay cu nos asiento pero den e planning ta ta pa nos tin Tres sentro ku ta mará na CMCA òf tin palabrashonnan ku CMCA na Kòrsou. Bo tin algun sentro privá ku tambe bo tin ku papia kuné, pero e idea ta pa e ora bo speshalistanan por bishitá na sierto dianan den e sentronan. Ke men, si abo mester, laga nos bisa un neurólogo, bo tin donde bai te otro banda si bo ta na banda bou. Of laga nos bisa si bo ta na fé, ke pasobra einan mes huntu ku kantor di dòkter a yega na un sentro kaminda bo ta bai na un sentro médiko einan mes ku e ora i por hasi sierto tèst ku e speshalista ku ta empleá na CMC ta bini i take care di e pashèntnan. Fantástiko. Papiano di CMC awor ki tin hap Awor ki bon e e e posishon di espesialistanan, señora ya, laga nos djis touch base paso CMC ta mane un diskushon ku no tin final i mi no ke drag on riba dje pero. Papia ku mi di kiko señora por hasi òf lo hasi pa spesialistanan den un gobièrnu nobo si bosnan risibí e sosten di pueblo. Kon nos ta bai atendé spesialistanan, CMC, e sentro médiko, hap, kon kon e koherensia ei èiklek? Laga nos, korekto, bo usa e palabra korekto. Mi a piti bisa e ta holístiko, bo tin ku kue huntu. Pa cuminsa e specialistanan a haci un fout di a pasa e ley cu ta top nan inkomen cu no a tene cuenta cu mester a exclui nan for dje ley. Dia cu nan a pasa di CEHOS pa CMC, den conversacion na mesa mas baha nan entrada caba. Ta tin specialista cu ta gana nuebe shen mil, un miyon, un punto dos miyon, ama Top af e tempu i kaba na sinku shen mil. Ora ku e gobièrnu aki a bin ku aftopping, a hinka nan aden, a bana nan te tres shent i piku mil, ku no ta fèr pasobra ya kaba nan a top af boluntariamente. Mester a korigí esei, e minister aki a skohe pa keda bisa ke ta beis ta koregí Di ultimo ku m'a informá e kos no a yega ni Raad van Advies ainda e dekreto ku bo tin ku saka. Dus promé kos ku nos ta hasi ora nos sinta nos ta hèndl'e koi pa pone e salarisnan na lokual nos a palabrá e tempu ei. E di dos ta e hap manera e ta i masha hopi keho. Nan lo bolbe Rabia nan ta saka yen propoganda pa splika kon hap ta. Nos pueblo na e momento aki no a kustumbrá ku bo ta bèl, hende ta hasibo bo shen pregunta, anto bo ta sinti ta mira bo mama ta malu einan. Kaminda eigelijk hap tabata planifiká den CMC. Nos tin hin be kaminda e ta planifiká, kaminda ora bo yega einan mes nan ta bisa bo. Pero tin henter benefisio señora. Esei ta nan problema bo tin cu solucion'é si tin cu zeg of huur tur pa e edificio priva pero CMC ta di nos di pueblo ta nos a paga pa CMC nos e gobierno a scoge di no usa nos oficina cu nos a paga p'e y bay den un centro priva. Pa colmo e centro priva cu el a bay den dje a na un momento dado ta ninga por ehemplo di sinta cu e asociacion di dokternan. Awor ta pa ta ken su pashent bo ta wak? Ta dje dokternan toch? Mester tin bon palabracion con bo ta traspasa e pashentnan despues cu den weekend nan a cay bek riba bo como hap. Kimen E hap ei mene e ta, e no por keda mene e ta. E konsepto di hap ta ok, ku bo ta, bo tin un kaminda ku bo ta bai, bo ta warda. Pero, atrobe, Kòrsou tòg no ta dje chikiti. E plan ta bon, pero e ehekushon, einan tin e eko, segun señora. Pasobra, si, pasobra bo mester tin un dependensia na Banda bou, un dependensia na banda riba anto bo tin e hap sentral. Plus e hap sentral a wòrdu trahá na CMC e logá petá. Kende ora bo yega e e hende ku ta bis wak bo ta bisa, oke abo ta bai dòkter di kas, a te porta links, nò abo ta E emergensia a te por ta rechts. Mi ta papia un cos literalmente. Asina e edificio ta traha. Toch gobierno a scoge pa bay huur un edificio priva, anto no hinca e hap den CMC cu ta di pueblo, ta nos ta doño CMC, y tambe e no a scoge pa e. Sistema mas fácil pa pueblo ku ora bo yega einan abo ta kore yega, bo no sa ku ta dòkter òf ta spoedeisen ta hùlp, nan mes ta bisa abo, abo bai spoedeisen, abo bai dòkter. Ei den mes. Señora Suzanne Camelia Römer, Ambo, un ta un ta un ta tur dia bo tin dos bia Prome Minister sintá na bo mesa. Señora, nos por bai manera un ora mas, pero mi tempu ta bai lagami. Dikon man ten e elekshon aki, señora? Spliká mi. Bon, nos lema ta Aki ta kos serio. Mi ta kere ku e gobernashon ku nos tin i e manera ku kos ta bai, bo ta mira na e fiestanan, e spektakelnan. Gobernashon no ta spektakel ku fiesta. Natural kos semper por ta alegre, pero gobernashon ta traha pa generashonnan ku ta bini. Kada kos ku bo ta hasi, bo mester por splika Ta unda bo ke bai, ki bo vishon ta, kiko bo ke logra, anto bo tin ku splika e pasonan ku bo ta tuma pa bo yega einan. Ami te ainda no a tende ningun partido splika un programa bon manera Partido Man Pen kiko nos ta hasi den kada área di gobernashon, anto mi ta bisa ku orguyo ku nos tin e mihó lista di kandidatonan, e kombinashon di e tim, pasobra ami a splika bo ta. Team t'e cos, e combinacion dje team mi ta kere cu nos tin e mihor team. Ke men, si bo ke un programa serio, si bo ke hende serio cu bon gobernacion di e pais, vota Manpe. Esaki ta un pregunta personal di Ruth. Siñora ta sinti falta di ta lider? No. Pasobra nos a yega, no, nos a yega na un palabrashon ku Gisèl ta lider i si bo mes ta un lider bo mester por komprondé dikon tin un lider. Bo mester tin un kabes na kada kurpa. Bo tin un kabes, e kurpa ta sigui ku su brasa, ku su pianan i ami ta sostené Gisèl all the way. Mi no sa ken ta, mi no sa ken ta esun kabes ta señora ku señora yega edat di penshon pasobra señora ta. Tje, no, ta master no. A mi ta haña great. Bon, a mi semper tin admiracion pa e muhernan cu funccionnan di liderazgo y, y simultaneamente tin e curason di mama cu bo ta care pa pais, care pa e compania, sea bo ta CEO of bo ta primer minister, e ta, e ta, E ta fantástiko. Señora Susi, danki pa aseptá mi invitashon i na abo tambe danki pa e spasio na unda nos dos ta kompartí akí. Mi ta gradisí bo imensamente. Laga nos bisa te na un otro un okashon. Te aki ratu. Danki.